Felly mae'n ma bleser medru croesawu Gwenny uh, i siarad efo ac a sgwrs efo bore yma. A mae Gwenny, dwi'n mynd i ddweud gormod, Gwenny, cos na i adael i chdi rannu um, lle wyt ti, ond os ga i ddeud yn Aberystwyth mae Gwenny, ac um, mae yna waith wedi cychwyn yma yna, ac Dwi yn credu fod o'n uh, beth da i ni gael clywed beth sy'n be sy cychwyn yn fanna. Felly, Gwenny, uh, croeso i chdi ddechrau ni, de? Yeah. A ni di just rhannu efo ni um, pwy wyt ti ac uh, a just ni gael syniad i bobl gael dod i ddadnabod i yn yr tri munud, dwi reid i chdi i gyflwyno dy hun, oce? Okay? Iawn.
Uh, so, helo, uh, Gwen Llian King dwi, um, neu Gwenny fel mae pawb yn galw fi. Um, dwi, dwi'n mynd unrhyw un special i fod yn onest, ond dwi jyst yn hoffi bod yn ifydd i be mae Dew yn gofyn. Um, dwi wedi tyfu fyny mewn y teulu Cristnogol um, a'r rhieni wastad wedi pwysleisio y dewis a bod nhw yn mynd i gefnogi fi, ond yn y diwedd uh, mae'r perthynas rhwng fi a Iesu yn bersonol. Mm. Um, a um, mae mam yn Gymraes a mae dad yn Saesneg, a mae'r Cymraeg wastad wedi bod yn bwysig uh, yn, yn ein bywyd cartrefol ni. Um, a dyn ni'n uh, mynd i eglwys Ilim Aberystwyth yn, yn Aber, uh, mm. sydd yn eglwys Saesneg, um, ond fel fi wedi dweud, mae'r Cymraeg wastad wedi bod yn bwysig gyda ni. Um, a mae wedi bod ar calon mam a dad, a dwi wedi, dwi wedi dal yr, yr itch yna hefyd i, i gael addoli'n Cymraeg. Um, so nes i siarad efo'r aelodau yn y capel, um, A ma' ma' Joel Pridmore, ein gweinidog, mae o'n Saesneg, ond hefyd yn yn yn ffan mawr o'r Cymraeg ac yn yn gwnsylwi faint mor bwysig ydi o. Yym so 'dyn ni 'di cychwyn yy gwasaneth Cymraeg i Lym Aberystwyth sy'n sy'n digwydd unwaith y mis yym a ma' 'di bod yn anhygoel yym.
Anhygoel dwi licio'r gair yna i ddisgrifio i ddisgrifio be' 'dych chi'n neud anhygoel. Ie, yym, dim ond yn ddiweddar, achos bod ni wedi bod yn mynychu capel uh, neu eglwys Saesneg, dim ond trwy'r Saesneg o'n i'n addoli. Um, right. Tan mis awst diwetha, um, lle i, i, i camp Cresnogol, um, a nes i just sylwi bod Ddim ar bwrpas, ond gan bo' fi mond yn addoli yn y Saesneg, o'dd 'na rhan ohono fi o'dd yn ca'l 'i 'i ddal nôl bron ga- gen Iesu. Yym a wedyn nes i sylwi mai'r Cymraeg o'dd hynna. Yym ag yn syth pan nes i ddechre gweddïo yn Gymraeg, darllen y Beibl yn Gymraeg, o'dd jyst o'n i'n gyment agosach i Iesu Grist wedyn a Duw a jyst ma'r cyffro yna, dwi, dwi eisiau i bobl eraill cael um, profi hynna. Mm. Um, a mae Elim uh, yn gret, um, ond gan fod o'n Saesneg, mae'n dal hanner y boblogaeth yn, yn aber bod ni ddim yn gallu cysylltu efo yn, yn iawn. Mm. bod o'n Saesneg yym a un o'r... Dwi dwi yn naturiol yn efengelwr dwi'n... Mae 'nghalon i'n galw i gael siarad efo pobl amdan Iesu. Oce diddorol.
A yy adnodau sy'n agos at 'nghalon i ydy yy Rhufeiniaid deg, 14 i 15 yy a hwnna 'di'r un lle ma' yym Sut mae disgwyl i bobl galw os dyn nhw ddim yn credu? A sut maen nhw'n gallu credu os dyn nhw ddim wedi clywed? A sut maen nhw'n clywed os dydy rhywun ddim yn deud wrthyn nhw? Mm. Um, a dwi'n meddwl mae o'n... Dyn ni ddim yn rhoi gymaint o gyfle a bosib os dyn ni just yn neud o trwy Saesneg. Um, mae calon fi'n ysu am gael Cymru yn troi nôl i Iesu Grist a dwi'n meddwl taw trwy'r Cymraeg ydy'r ffordd o wneud hynna achos dyn ni'n um, dyn ni'n falch iawn yn ein Cymreictod a dwi'n teimlo fel os dyn ni'n gallu defnyddio'r Cymraeg mae hynna'n special um, a mae'n meddwl rhywbeth os dyn ni'n gallu dod at y Cymru yn y Cymraeg. Ti'n gwybod, i ddweud y gweithio chdi, sy'n ni'n medru, ti di rei digon y fyna rwan de, excuse me, ti di rei digon y fyna rwan de, i bobl. Sy'n ni'n medru gorffan yr gwrs yma rwan, be ti di ddeud, be ti di ddeud i fyny at rwan, mor bwysig, sef iaith y galon, ti'n gwybod, uh, iaith y galon, cos mae hwnna'n rhywbeth sydd yn agos i fi yn bersonol. Um, ond ti, ti di ddeud o, ti, ti di ddeud o'n dda iawn. Ond da ni ddim yn mynd i adael pethau fanna, Oce, da ni'n mynd i gario ymlaen i, i glywed fwy am y gwaith. Felly, dor o syniad i ni, um, os nei di, o yr eglwys, ddim yr ochr Gymraeg eto, a ni fewn i hynna, ond yr eglwys um, Elim yn Aberystwyth. Sut, sut eglwys ydy hi? Di, twa, sut um, ti'n disgrifio hi? Wel, un gair sydd wastad yn dod fyny efo unrhyw un, um, achos dyn ni'n cael lot o students yn dod mewn ag allan, a um, y- yr un gair sy wastad yn dod fyny i ddisgrifio Elin Mab Aberystwyth ydi teulu. Dyn ni mor agos. A o'n i'n hmm. siarad efo rhywun jyst di syl sut um, er pan mae'r students yn gadael i fynd adre, mae o'n gymaint o siom achos maen nhw'n mm. adio gymaint i'r teulu yna. Mae o hefyd mor neis i weld hyd yn oed pan maen nhw wedi mynd. ma'r pobl sydd ar ôl. 'Dyn ni dal mor fywiog, 'dyn ni dal yn caru Iesu Grist gymaint a 'dyn ni dal yn 'dyn ni dal yn deulu a 'dyn ni mor agos a ma' ma'n lyfli gweld yr hmm. yr yym yr eglwys. 'Dyn ni'n yym eglwys eitha charismatic. Yym 'dyn ni'n 'dyn ni'n credu yn yr yy yr ysbryd gan glân yn symud hmm. heddiw 'ma efo ni. Yym. Amen. a dyn ni'n... dyna ydi rhan o'r ffocws drwy gael yr yr ochr Cymraeg ydi trio dod â'r ysbryd glân i weithio trwy'r Cymraeg hefyd wedyn.
Hyfryd, hyfryd. Felly, pe da chi'n sôn o'n de am um, gael uh, cwrdd yn y Gymraeg, ydych chi yn syml jyst eisiau dod a besu ar y funud ar yr ochr Saesneg ond yn yr iaith Gymraeg, ta ydych chi'n gweld rhywbeth ella bod chi'n medru gwneud rhywbeth gwahanol am bod ti yn gwrdd ag yn eglwys Gymraeg. Ydy o'n ta just oedd yr ochr Saesneg? Ie, yeah. so i gychwyn, gan mae dal dyddiau cynnar ydyn ni, dyn ni'n um, trio just creu'r gwasanaeth Saesneg yn y Gymraeg. Um, okay. A dyn ni yy fel dwi 'di sôn y prif ffocws ydi dod ar yym yr ysbryd glân a'r yym elfenne mwy modern os os na'i ddeud hynna achos ma' lot o'r capeli Cymraeg yy sydd o gwmpas ni'n itha traddodiadol yy yn canu emyne a stwff sydd yn grêt a ma' emyne yn ma'r neges yn emyne'n rili da. Hyfryd yndi.
Ond yy dwi'n dwi'n joio'r caneuon mwy modern hefyd. Hmm. Yym so 'dyn ni'n 'dyn ni'n trio ca'l yr Ie so gwasanaeth i Lym Saesneg ydi o yn y Gymraeg yym ond 'dyn ni 'dyn ni'n trio dod â chydig bach o o o pob peth hefyd so 'dyn ni yn neud emyne yym bob hyn a hyn jyst i adio i'r teimlad yna bod unrywun yn yn bo' croeso i unrywun yym... Hmm. achos dyna, dyn ni eisiau i hynna fod yn glir, bod um, groeso i unrhyw oed. Sut fysa, os oes rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, neu, wel, yn ddysgwr Cymraeg, mm. dysgwraig Cymraeg, neu hyd yn oed ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, os a, os a le iddyn nhw, os um, sy'n nhw'n ffitio fewn? Ie, so dyn ni 'di meddwl am hyn yym achos yn teulu fi hyd yn oed mae dad yy yn Saesneg. Mae o'n dysgwr yym ond ddim yn rhugl a a a Joel hefyd yy ein gweinidog mae o mae o'n dysgwr hefyd. Yym so dyn ni isio trio wneud o mewn ffordd lle mae groeso iddyn nhw a dyn nhw'm yn teimlo fel bod o'n rhy yy bod nhw'm yn deall dim byd. Yym so ma'r lot o caneuon dyn ni'n dewis yym maen nhw'n rhai Yn ne poblogaidd Cymraeg fel calon lân neu yy gwahoddiad fel y rhai ma' Hmm. pawb yn gwbod yym ond 'dyn ni hefyd yn dewis y caneuon 'dyn ni'n neud yn Elim yn Saesneg yym a 'dyn ni'n defnyddio yy gobeth dot Cymru yr yym y gwefan i i Reit. ffeindio geiriau Cymraeg yym so 'dyn ni'n defnyddio y caneuon 'dyn ni'n defnyddio'n aml yn y gwasanaeth. Mm. Fel hyd yn oed os dyn nhw ddim yn dall y geiriau, maen nhw'n gallu canu'r alaw uh, Saesneg, um, yr, y geiriau Saesneg i'r alaw wedyn. Mm. A pan dyn ni'n pregethu, dyn ni'n trio siarad chydig bach yn arafach na fysa ni'n gallu siarad mewn sgwrs. Mm. Um, A phan mae mam yn pregethu hefyd, mae'n ach- ychwanegu fel y geirfa yn y gwylod y sgrin. Um, right. A os oes yna geiriau mawr, trio cyfieithu rheina. Right. A dyn ni wedi trio, yn y, yn y capel, dyn ni wedi dweud mae groeso i unrhyw un dod, um, ond bod ni'n pwysleisio mae'r gwasanaeth yma yn mynd i fod yn Gymraeg, mae'r ffocws mm. ar y Cymraeg. Um, Ond hyd yn oed mae gennym ni aelodau Saesneg neu sy'n siarad Saesneg yn yr yy yn y teulu Saesneg sy 'di deud er fod nhw'n bysen nhw 'di j- bysen nhw'n licio dod 'dyn nhw'm yn teimlo'n yy fel bo' nhw'n gwbod deall yy deall digon o Gymraeg on' ma' nw dal yn gweddïo amdanyn ni ag yn ystod yr awr yna ma' nw'n gweddïo adre a ma' jyst ma'n teimlo mor agos bo' nw'n gallu neud hynna. a dal ddim yn teimlo fel bod 'na gwahaniaeth na dim byd, ma' nhw dal yn teimlo fel rhan ohono fo, sy'n lyfli. Mm, mm.
Yndi, mae'n swnio'n hyfryd. Um, bydda, chi, bydda chi yn neud. Um, be di calon? Be di'r weledigaeth? Um, Dwi'n gwybod i wneud cwrdd yn Gymraeg, ond be fysa chi'n licio weld yr arglwydd yn neud yn eich plith chi? Di hwnna'n gwestiwn fer i ofyn i ti? Ie.
Mae'r um, yn syml y yr yy y gofyn ydi yym ma' ma' 'na cyfieithiad o'r gân yy Build Your Kingdom Here so yy Cod y Deyrnas. Ie. Yym a dwi'n mynd i ddarllen y gyt gan chi os ma' hynna'n iawn. Ie. Yym yy pa rith deyrnas dad, ledi drwy bob wlad, dangos rym dy law, tyrd iacháu ein tir, taniad d'eglwys oll, galw Gymru nôl, Gweithia drwom ni, cwd y deyrnas, clyw ein cri. Yym a nes i a mam ffindio hynna pan odden ni'n yy arwen yr yy yn ffindio'r miwsic ar gyfer un o'r un o'r cyfarfodydd a nathon ni sylwi y corws yna, dyna ydi be ma' Coron wedi isio, 'dyn ni isio bod deyrnas y tad yn ca'l 'i atgyfnerthu cael ei... A dyna, dyna be dyn ni isio, bod teyrnas Duw yn dod yng Nghymru, bod o'n dangos, bod o'n dangos rym i law, bod, bod o'n amlwg bod llaw Duw ar Cymru, um, mm. a'r llinell yna, galw Gymru nôl. Ie, yeah, bod ni eisiau genedl i droi nôl at Iesu Grist. Mm.
Ti'n gwybod, fel dwi'n gwrando na chdi rwan, deg Gwenny, dwi'n clywed hyn ar yr ochr Gymraeg o'n, okay, dwi'n clywed hyn tro ar ôl tro ar ôl tro, sydd yn anogaeth mawr i fi'n bersonol, ond mae'n anogaeth i grisnogion eraill sydd yn dilyn, yn caru'r arglwyddi sy'n Grist, ac eisiau gwneud ei ewyllys o, eisiau gweld Cymru yn dod yn ôl, gweld y deyrnas yn dod. Uh, felly mae'n hyfryd i, i wrando ar y rhan y da chi yn neud yn fanna yn Aberystwyth. Ti'n gweld, yna di'r yna di er weledigaeth y, y sianel yma, sef i bobl cael clywed be mae'r arglwydd yn neud yn gwahanol lefydd drwy Gymru, okay? Gwahan gwahanol ardaloedd. Um, ac yma sy'n yn digwydd, ti'n mae yn digwydd, mae'r arglwydd yn codi uh, Cresnogion ac yn codi gwaith mm. ledled Cymru yn y Gymraeg. A jyst i wrando na chdi a'r rhan da chi'n gymeryd yn hwnna yn, yn hyfryd, yn hyfryd. Mor ysbrydol, ysbrydol,
Ysbrydoliedig?
Ie. Oce, oce.
Gwrando, um, sut, sut da chi'n gweld, os ar ryw hoel bod yr arglwydd yn gweithio, dwi'n gwybod bod ti'n ddyddiau cynnar, os ar ryw hoel bod yr, yr arglwydd, os sut mae'r arglwydd yn gweithio yn eich plith chi, bod, mm. o, oh, dwi'n gweld, da ni'n gweld yr arglwydd tu cefn hynna, ti'n ba? Os ar rhywbeth, Gwenny? Um, Wel, fel fi 'di sôn, jyst cefnogaeth 'dyn ni 'di cael o'r aelodau sydd yn siarad Saesneg a ddim hyn o'n deall Cymraeg o gwbl, y ffaith bod nhw'n cefnogi ni gymaint. A hefyd mae gennym ni... Um, mae rhai o'r aelodau yn y capel yn eitha swil ac yn yr ochr Saesneg ddim hmm. wedi mm. rhoi enw nhw ymlaen i, i uh, arwen neu be bynnag. Ond dyn ni wedi gweld yn y gwasanaeth Cymraeg, mae yna cwpl aelodau sydd byth 'di siarad o flaen pobl o'r blaen, ond wedi um, dechrau camu mlaen. A mae gennym ni un sy'n arwen y gwasanaeth yn aml um, okay. a wedi siarad uh, pregethu yn y Gymraeg o flaen pobl am y tro oh, wow. okay. Mae jyst gweld y cryfder mae Duw yn rhoi i bobl. Dyn ni'n cael yr proper sense fod Duw, bod hwn yn mynd i fod yn special. Mm. A, a yn mynd i fendithio fo. A mae o'n rhoi, mae o'n codi'r pobl yna ato ni i helpu. Um, a mae'n ma ma lyflu. Da iawn, da iawn. Deitha ni am uh, chydig o drefniadau. Unwaith y mis, da chi'n cyfarfod ar y funud, ie? Yeah? Ie, yeah, so um, dwi yn mynd i'r brifysgol yn mis Medi, so nath ni hmm. gychwyn yn mis Chwefror, um, yeah. a ni wedi bod yn gwneud unwaith y mis, just i weld, just i, i drio sut mae'n mynd i, i weithio. Um, a mae wedi gweithio'n dda, um, so dyn ni problem mynd i gadw fo unwaith y mis am wan. Um, Ond dwi'n gobeithio fyddai'n gallu dod adre o Bryste bob hyn a hyn i, i, i uh, ymuno efo'r gwasanaeth hefyd. Mm. A, a dyna beth sy hefyd yn grêt amdano'r pobl yn codi, er bod fi'n gadael, um, fi dal, mae'n teimlo fel bod fi'n gadael o mewn lle da. Um, mm. Mae rhieni fi a pawb arall yn gallu helpu a just cadw fo i fynd. Lyflu, lyflu.
Ac dyda bod yna rhywun yn, yn gwrando, um, lle ydych chi'n cyfarfod, faint o gloch? Dwi'n cymeryd ar y syl ydych chi'n cyfarfod? Ie, yeah, so uh, ar hyn o bryd, dyn ni'n cyfarfod ar yr ail ddydd Sul o'r mis. Okay. Um, ond dyn ni'n cymryd brec y mis Awst. Uh, okay. uh, Mae'r cyfarfodydd Saesneg ar fore di Sul am hanner awr di deg yeah. um, uh, yn yr adeilad Elim, a mae rheina'n cael ei um, darlledu ar YouTube uh, okay. at Elim Aberystwyth. Um, a hyd yn hyn, dyn ni ddim yn darlledu'r gwasanaethu Cymraeg, Yym, ond eto, dyddiau cynnar ydi o, a dyn ni jyst eisiau gweld sut mae'n gweithio o fewn yr adeilad. Ie, yeah, of course.
Yeah. Yn, y, yn y dyfodol, dyn ni'n gobeithio gallu falle cychwyn, um, ond mae'r gwasanaethau yna uh, bob ail di syl o'r mis am 5 o'r gloch. Um, 5 o'r gloch?
5 o'r gloch. Um, Dyna ydi o hyd yn hyn. Dyn ni'n meddwl falle ar ôl mis Awst, pan dyn ni'n dod nôl ym mis Medi, falle fydd yr amser yn newid chydig bach, um, ond dyn ni'n mynd i adael i pawb wybod ar yr uh, sianeli Facebook ac Instagram, uh, eto at Ilym Aberystwyth. Okay. Um, Hwnna yw prif un y capel, so yr un Saesneg, um, a ie, yeah, dyn ni'n rhoi dy gwybodaeth i gyd ar rheina. Lyflu.
Dyda rwan bod na rhywun sydd yn gwrando ar hwn rwan de, sydd ddim, um, ddim ddigon dewr i ddod ar bnawn dy syl eto. Mm -hmm. Ddim yn gristion, ddim yn gweld hynna'n fel gristion, um, a ddim digon o hyder gen nhw i ddod i fiewn i'r cwrdd. Os ydy'n bosib iddyn nhw gysylltu efo chi mewn ffordd arall, ti'n gwybod, um, one-to-one. Um, os, a, os a fodd drwy Facebook neu os a rhi ffôn, fydra nhw ringio i siarad efo rhywun yn y Gymraeg, rwan dwi'n dwi, golygu. Um, Wel, efo'r... Um, da chi yn gallu uh, estyn allan efo'r Facebook neu'r Instagram, um, ond mae hefyd efo ni e-bost i'r capel, uh, sef info at ilemaberystwyth.com. Right. Um, Eto, mae hwnna'n mynd drwodd i'r i'r Saesneg, gan bod ni ddim efo pethau perthnasol ar gyfer y, uh, penodol ar gyfer y Cymraeg. Yeah. Uh, ond mae mam fi um, a aelodau eraill yn rhan o'r leadership team. Okay. Um, ac os ydych chi'n um, wneud yn glir mae ar gyfer y gwasanaeth Cymraeg, ydych chi'n chi cysylltu, uh, fydd mam neu pwy bynnag yn gallu um, siarad efo chi. A yeah, cysylltu'n ôl, ie. Yeah. Yeah, cysylltu'n yeah. ôl. Ie, grêt.
Wel gwranda Gwenny, yym dwi'n gwybod bod o'n bod ti'n ddyddiau cynnar, ocê? Yym ti'n gwbod o o be' ti 'di ddeud a ffrind i fi yy wedi wedi rhannu, mae'n ddyddiau cynnar, ond mae'n gyfra- mae yn gyffrous yy be' 'dach be' 'dach chi'n neud. Yym a dwi'n ti'n gwbod dwi'n gweld o Arna ti, dy fod ti yn, uh, wedi, wedi exeitio am y peth yma, mm. um, mae gen ti galon amdano fo, ac uh, felly dwi'n edrych ymlaen i glywed lle pentio blwyddyn, lle o'n i sgwrs eto, a gei di rannu fwy o sut mae'r arglwydd yn, yn symud yn eich brif chi. Yeah, Ond, ie. Uh, yeah. Felly, ond am rwan, gen ti rhywbeth sydd ar dy galon di, fysa ti'n licio rhannu cyn i ni orffan, ta ti'n meddwl bod chdi di, di deud digon? Yym yr unig beth 'w'rach swn i yn gofyn ydi jyst gweddïa chi yym mae o'n ydi ma'n ma'n beth da bod ni'n cychwyn fyny yym ond fel 'dyn ni'n gwbo pryd bynnag ma' 'dyn ni'n trio camu mlaen ma' wastad Hmm. yy y gelyn yn trio cymryd tir yn ôl. So jyst gweddïo am yy eich yy protection a jyst gweddïo fydd popeth yn gweithio'n iawn yym a bod ni dal i yym